Stephen Stevens, llongyfarchiadau i chi gychwyn ar dderbyn gradd anrhydedd gan y Brifysgol Agored. O, diolch yn fawr. Chithoch chi fawr ddim addysg gynnar ar wahân i'r ysgol yn y pentre? Wel, ie, dim ond yr addysg ysgol fach y pentre yma Sir Bontyr. Na'r unig gyfleuster y ges i, ynde, oedd rhaglen addysg, ynde? Dach chi'n teimlo i chi gael collhad fawr erioed oherwydd hynny? Wel, do, o, do, fe ddes i draean mor golled, fe ddes i'r draean mor golled wedi i fi ddechrau ymhyfrydu yn y darllen yma, a'r chwilota yma ac yn y blaen, do, fe ddes i ymhyfrydu. Do, o'n i'n gweld y golled yn fawr iawn ac yn, yn, wel, yn gweld fy mod i mewn gwirionedd wedi Wel, na, na, dylsen i fod yn gwneud, fysen ni wedi gallu fanteisio, te, ar addysg, byddwn ni wedi cael y cyfle. Yn y capel ryw nos Sul, wrth wrando ar ryw bregethwr salach na'i gilydd, y penderfynoch chi a Gymrys Cleaver, ych bod chi am gael addysg. Dyna'r symbyliad. Dyna y symbyliad mewn gwirionedd, ynde? Pan fu Emrys a fi'n trafod y peth wedyn yn ôl Sul yn Nine, wel, o weld, wrth gwrs, os oedd y bachgen arbennig yma yn gallu pregethu, Yy y Gymraeg? Wel dyna hi yn y fath o dde- o'dd Cymraeg o'dd 'na gyda gyda ddau o'n ni. O'n i 'di bod yn darllen y y drych gan Pedrog yn y b- yn yr hen Frython. Hmm. Yy do'n i wedi ymgyfarwyddo llawer iawn â Chymraeg a o'dd un o o'dd un yn gwbod beth o'dd beth ynde? Siŵr. Ynde? A dyna hi. O'dd e... Fe fentrodd arni wedyn 'ny yn syth. Ond fe gafodd Emrys Clifford gyfle mynd i'r coleg, ond i'r chwarel rhythoch chi i weithio. Oedd hi'n ddyddiau caled? Wel, ie, o, wel, yr oedd e, wrth gwrs, oedd yna rhyw fath o dyddyn bach gyda'i d- gyda'i gyda'i dad a'i fam, Cara Buwch nawr, ac yr o'n- oedd e'n gallu fforddio a mynd i'r coleg, mae mae'n gyrr- yy ynde? A dyna i fe, ath e, wrth gwrs, fe yy es yna i'r chwarel, ynde? Ond yy o'n i'n timlo, wrth gwrs, fy mod i'n cael yy Beth oedd e yn y coleg yna? Trwy'r nodiadau oedd e'n oedd e'n cymryd yn dod nhw i fyny i fi yma y nos a mynd yn eu cofnodi nhw ar y llyfr un gen i ynde. Mm. Ac o'n i'n cyd-ddysgu mewn gwirionedd. A o'n i wedi bod yn cyd-ddysgu trwy'r blynyddoedd, mae rhaid i ddweud yna, ydyn, ydyn. Be nath i chi fynd ati i ddechrau anfon slipiau i mewn ar gyfer geiriadur y brifysgol? Wel, gwell hysbysiad nes i yn y Cymro. yn gofyn am wirfoddolwyr, am ddarllenwyr i ddarllen er mwyn hybu gwaith y Cariadur. A fe wedi'r hysbryd i fe anfonais yn syth wrth gwrs i'r Llyfrgell ynde, a fe ges ateb nôl, a fe ddanfonwyd enghraifft o beth o'n nhw am. A ddechreuais i ar y gwaith, o'n i'n gweld, wel, wrth gwrs, mae hyn yn yn gymharol dda. Dwi'n credu fod gen i ddigon o brofiad, digon o wybodaeth o'r Gymraeg i wneud y gwaith maen nhw'n ofyn amdano. A dyna hi, fe es i ati. A Wedi gweithio iddyn nhw am ychydig amser, o'n nhw'n cymarodwy ar gwaith, wel be sy wel o'n i'n timlo yno fy mod i'n dod yn o lew ar y gwaith ynde, o'n i'n gallu olrhain geiriau a gallu sgrifennu nodiade, o'n nhw o'n nhw'n gofyn i chi sgwennu nodiade ar wyd ar y slipie, os byddech chi'n gwybod unrhyw wybodaeth o chi'n gwybod am ryw air, O'n nhw'n gofyn i chi roi ar wydred y slip fel ychwanegiad. A, o'n i'n neud rhai o pethe hynny, a dyna hi. Mae'n siŵr i chi dreulio oriel lawer fin nos yn chwilio ac yn tyrchu am darddiad geiria. Bobol yn ol orie o'r o'r blynyddoedd nid orie ynde? Blynyddoedd yn ne nid orie ynde? Ond oddach chi wrthi hyd yn oed yn y fyddin Do, do. Wel, do. Fi es i'r ddyn, ges i fynd i'r fyddin, a wrth gwrs, oedd hynny, ddim llawer o ddiddordeb gen i yn y fyddin, ne? Ac oedd y goleuadau mynd allan y tua deg ar gloch y nos, wel, bobl annwl. Nid o'ch chi'n mynd i wastaffu amser, ynde? Ond fel oedd yn digwydd, o'n i, oedd, oedd da fi ddau lyfr i wedi mynd na. Baledi Raddenawdd y Ganrif gan Syr Thomas Parry nawr, a Fenne Barddoniaeth TH Parry Williams. A dyna'r ddau lyfr oedd gen i. A wedi goleuadau fynd allan wrth gwrs o'n i yn tywysog ond o'n i wedi gofyn i mam nawr i ddanfon canhwyllau i fi iawn canhwyllau a clawr bocs biscuits a o'n i'n sgrifennu'r slipiau ar y bocs clawr biscuits a dyna lle ro'n ni a'r hen god fawr cac i'r drysdoi yn hawelwch y barac sy'n sgrifennu hyd nes bod fi'n cael y nal

Yn gorfod mynd i'r gartrwm am dri dyfyrnod. Ydach chi wedi teimlo diflastod ambell dro wrth weld y geiriadur mor hir yn ymddangos? Wel, alla i'm ddweud hynny. Dyma'r pwynt i fynd, ch'wel'. Y'ch chi, unwaith y'ch chi'n dechre cael gafael mewn gair anghyfarwydd, gair hynod, Rhywai'r dioedd syr a cynwod i chi'n dechrau cael hwyl, chwel, cael hwyl, a ma'r peth mynd yn glefyd. A wel, wel, am wn i, wrth gwrs, mi gath e'n glefyd arno un ben, Gernyw, do.